Koreýaly, Seuly bütin dünýä meşhur eden aýdym Gangnam Style diýip bilýänsiňiz ähliňiz. Internet sahypalarynda-da köp adamlaryň tomaşa etmeginde bu aýdym bütin dünýä meşhur boldy. Şoň esasynda-da biziň häzirki ýerleşýän ýerimiziň adam Gangnam etraby, ýagny bul Seul şäherine degişli bolmak bilen, Gangnam Style aýdym şu etrap baradadyr, mähriban tomaşaçylar. Onda şu ýeriň ajaýyp ülňi barada aýdymda gürrüň edilýär. Biz diňe Instagram monitorda şol aýdymy diňläp bolýar hem-de tomaşa edip bolýar. Geliň ýene bir zat synalyň. Esasy zat, Şu adamlar Ganam etrabyna gelenlerinde, ilki bilen özleri üçin ýadygärlik surat galdyrýarlar diýenleri ýaly, tans hereketlerini ýatladýan heýkel şu ýerde ýerleşdirilen. Adamyň keliniň tans herekedi. Bu bolsa şol aýdymyň şekilli aýdymyna düşürilende aýdymçynyň, şoňa gatnaşýanlaryň tans hereketlerini şular ýaly görnüşde ähliňiz bilýänsiňiz, internet sahypalaryna syn edýän bolsaňyz, Seulyň Ganam etrabyna Esasy meşhur ýerleriň birine şu ýeri, bul hem bolsa Seulyň aýrylmaz bir bölegi bolmak bilen syýahatçylaryň uly höwes bilen gelip, özleri üçin ýadygärlik surat galdyrýan ýerleriniň biri. Umuman, geliň onda näme, şu ajaýyp agşamda beýik binalaryň içinde Gannam etrabyna syýahat edeliň we şu ýerdäki aýratynlyklar, syýahatçylar üçin niýetlenen zatlary bileliň. Onda-da, mähriban tomaşaçylar, geliň syýahatymyzy gyzykly geçireliň bu ýerde. Gannam-gu, Seul şäheriniň günorta-gündogar böleginde ýerleşýän etraby Gannam-gu Seulyň gür ilatly şäherleriniň biri bolup, şeýle hem dünýä belli aýdym hut şu etraba bagyşlanyp aýdylypdyr. Gannam-gu adynyň gelip çykyşy barada aýdanymyzda, koreý dilinde gan sözi derýa diýmekligi aňladýar, nam bolsa günorta. Gu diýmek etrap diýmegi aňlatýan ekeni. Dolugyny aýdanymyzda, Gannam Gu diýmek türkmen dilinde derýadan günorta tarapdaky etrap diýmek manysyny berýär. Bu etraba koreý aýdymçysynyň dünýä belli Gangnam Style atly aýdymy bagyşlanýar. Bu aýdymyň wideoşekili öz ýygnan laýklarynyň sany esasynda Ginnesiň rekordlar kitabynda bellenip geçilipdir. Şeýle-de ony gören adamlaryň sany üç milliard adamdan artyk bolupdyr. Iki müň on altynjy ýylda Gannam-gu etrabyndaky söwda we dynç alyş merkeziniň ýanynda Gangnam Style tansyny tans edip duran şekilinde ýadygärlik dikeldilmeli edilipdir we adamlar ol heýkele golaýlaşan ýagdaýynda şol aýdymy aýtmaly we tansyny ýerine ýetirmeli edipdirler. Bulaýdym bolsa, şondan soňra Seulyň we Koreýanyň esasy buýsanjyna öwrülipdir. Şeýlelikde hem, ýadygärligiň bu ýerde ýerleşdirilmegi etrabyň ady bilen bagly aýdym bilen berk sazlaşykly bolup, syýahatçylaryň ünsüni çekmegiň bu-da bir ýoly ekeni. Ine, syýahat söýüjiler, Seulyň bu meşhur ýeri bilen hem ýakyndan tanyşdyk, köp zatlary bildik, gördük. Elbetde häzirki pursatlar ýakymly ýatlamalar galdyrandyr diýip size umyt edýäs. Seulyň agşamlary şeýle bir diýseň ajaýyp bolmak bilen syýahatçylaryň ählisini beýik binalar, yşyklar haýran galdyrýar. Syýahat söýüjiler, bu ýerdäki syýahadymyzy şunuň bilen jemleýäs, syýahadymyzy indiki ýerler boýunça dowam edýäs. Syýahat edeliňmi? Syýahadymyz hakda bilesiňiz gelýän bolsa, bu günki Seuldaky syýahadymyz diňe siziň üçin dowam edýär, tomaşa ediň!